Trigonometriýa degişli ýene bir bilmeli zadymyz, haýsy çärýekde kosinusyň, sinusyň, tangens, kotangensiň alýan alamatlarynyň nämedigini bilmek. Indi şu ýerde tegelegiň üstünde görkezilen şu bölekde kosinus, sinus, tangens, kotangens hemmesi položitel bolýar diýip görkezilen. Indi Düşündirmezden ozal şu ýerde haýsy çyzygyň nämedigini aýdyp geçmekçi. Ilki şu çyzygy biz kosinus çyzygy diýip bilýäs. Ýagny şu ýeri kosinus diýip ýazsak, şu ýigrik çyzygyny biz sinus çyzygy diýip bilýäs. Ine bu ýerde görkezilen geçirilen tangens şu göni çyzyga tangens diýýäs. Bu çyzygada kotangens e, kosinus çyzygymyza parallel bolan we dek geçen, tegelege dek geçen çyzyk kotangens, e, y parallel bolsa tangens bolýar. Indi bulary e, alamatlar ýa tutmasa hem Alamatlary ýa tutmadyk ýagdaýymyzda-da özümiz bilip bilýäs haýsy çärekde haýsynyň položitil, haýsynyň otrisatildigini. Ilki bilen kosinusa seredeli. Kosinus çyzygym şu ýerde, şu başlangyç nokat nol bolany üçin şu tarapda, ýagny birinji we Dördünji çärýeklerde kosinusyň položitel bolýar. Ine şu ýerden kosinusa seretsek, ýaşylymyz kosinus boljak bolsa položitel, položitel. Ikinji çärýekde hem kosinus otrisatel tarapa geçýäni üçin kosinusyň ikinji çärýekde we üçünji çärýekde otrisatel bolýar. Sinusa seredeli. Sinusynyň başlangyç nokady bäri ýokarky bölek položitel, aşaky bölek otrisatel. Onda şu ýerde birinji we ikinji bölekde sinusyň položitel, ondan aşaky üçünji we dördünji çäreklerde-de otrisatel bolýar. Burç hökmünde aýdanymyzda, ýüz segsen noldan ýüz segsen aralygyndaky ähli burçlaryň sinus bahasy položitel, ýüz segsenden üç ýüz altmyş aralygyndaky ähli burçlaryň sinusy otrisatel bolýar. Indi tangensa seredeli. Tangensda Başlangyç nokadym nol nokadym şu ýersi. Haçanda tangens nol bolanda baha nol bolýar. Noldan eger uly bolan ýagdaýynda şu ýerde meselem togsana paralel togsanyň indi biz şu ýerde etjek bolýan zadymyz ilki burçumyzy çyzmak tangensiň bahasyny tapmak üçin. Mysal üçin diýeli men şu ýerden bir burç çyzdym şeýle. Burç çyzan ýagdaýymda diýeli alfa burçy. Alfa burçy şu tangens çyzygyny şu tarap položitel aşaky bölek otrisatel haýsy tarapda kesýär? Položitel tarapda kesýärmi otrisatel tarapdamy şony barlamaly bolýan. Eger men şu çyzygymy uzatsam şeýle uzadan ýagdaýymda onda şu burçumyň çyzygy tangens çyzygyny položitel tarapda kesýär. Diýmek şu ýer otuz togsan bilen nol aralygyndaky burçumyň tangens bahasy položitel. Eger burçumy şu ýerden çyzan ýagdaýymda, onda, mysal üçin diýeli, şeýle bir baha bolsun, teta. Ine, teta burçuny çyzan ýagdaýymda, men şu e, burçumyň çyzgyny, tangens çyzgyny kesdirmek üçin Tarapa gitsem bärde tangençlydigi ýok onda aşak tarapa gitmeli bolýan. Aşak tarapa gidemde otrisatel bölekde kesýär. Diýmek ikinji çärýegimdäki burçumyň tangens bahasy otrisatel bolýar. Üçünji çärýege seretýän üçünji çärýekde bu tarapda tangens ýok diýmek bu tarapda kesjek bolany üçin onda bärdede tangensim položitel bu tarapda görşüňiz ýaly otrisatel. Indi kotangensa seredeli. Kotangensdada çyzan burçumyň Kotan ýazyjydygyny nirde kesýänini barlap bilýän. Mysal üçin diýeli, şu ýerden bir burç çyzan ýagdaýymda, diýeli, alfa burç bolsun. Kotangenste şu ýersi başlangyç nokadym, bu tarap položitl, bu tarap otricatl boljak bolsa, onda noldan togsana çenli aralykdaky islendik burçumyň kotangens bahasy položitl bolýar. Eger burçumy bu tarapdan çyzsam, onda bärde kesýän üçin otricatl bolýar. Üçünji çärekde, bu tarapda kotangens jaza ýok, ony ýokaryk çyzmaly, onda üçünji çärekde-de ýene položitel, demek şu ýerde položitel, otrisatel, bärde položitel, bärde-de ýene beýläk çyzmaly bolany üçin otrisatel bolýa. Bärde tablisa şeklinde görkezilen, düşündiren zatlarymyň tablisa görnüşleri, meselem biz näme diýdik? Sinusymyz nolda birinji we ikinji çäreklerde položitel diýdik. Onda seredýäs. Birinji we ikinji çäreklerde položitel. Mysal üçin diýeli, kotangensimiz ikinji we dördünji çäreklerde otrisatel diýdik. Onda kotangensi şu ýerden sereden ýagdaýymyzda ikinji we dördünji çäreklerde otrisatel. Eger manysyna düşünseňiz, onda ýat tutmak hökman däl. Indi ýene bir bilmeli zadymyz şu ýerde kütek burçlary ýiti burç şeklinde ýazmak. Biz esasy belli belli burçlaryň sinus, kosinus, ýagny trigonometrik esaslarynyň bahalaryny tapmagy bilýärdik. 30, 45, 60, 90 burçlaryny ýatdan bilýäs. Birem beýleki esasy burçlary bilýäs 0-da, 90-da. ýüz segsende we iki ýüz ýetmişde nähili, üç ýüz altmyşda nähili bolýandygyny. Indi elimizde şeýle uly burçlar bolan ýagdaýynda, mysal üçin diýeli, ýüz otuz bäş, burç ýüz otuz bäş diýip burçumyz bar. Hiç hilek bahasyny bilip bilmeýän bolsak, onda biz şu burçuň bahasyny nädip tapyp bilýäs? Esasy şu dört burçy ulanyp, şoň bahasyny tapyp bilýäs. Indi ony nämä görä etmeli bolýas? Şu ýerden seredeli. Meselem, sinus şu bölegimiz pi gatnaşan ikimiz biziň togsan diýmek. Togsandan x aýyran ýagdaýymyzda, ýagny sinus bolsa meň baham we şony togsan ulanyp men ýazjak bolsam, jogabym şu ýerdäki ýazjak zadym sinus däl-de kosinusa üýtgeýär, tersine üýtgeýär. Başgaça aýdanda, Men togsan we iki ýüz ýetmişi ulanjak bolsam, hökman sinusym kosinusa öwrülýär, kosinusym sinusa öwrülýär. Otrisatilmi, položitilmi bolýanyny men ýerleşýän çärýegine görä bilip bilýän. Onda birinji setirimizde diňe togsan ulanylan we sinus bolsa kosinusa öwrülipdir, kosinus bolsa sinusa öwrülipdir, tangens kotangense öwrülipdir. Ikinji setirde goşmak görnüşi. Goşmak görnüşinde näme üýtgeýär? Sinus ýene kosinusa öwrülýär. Kosinus sinusa öwrülýär. Ýöne minus sinusa öwrülipdir. Sebäbi bu ýerde baham aslynda men minus kosinusyň bahasy minus. Şony men sinus görnüşinde, görnüşinde ýazjak bolsam, öňüne bir minus goýup ýazmaly bolýan. Tangensim Kod minus kotangens bolupdyr, sebäbi bu ýerde tangensiň bahasy minusdy, sebäbi togsan goşmak x-im şu bölege degişli bolýar. Tangens bu ýerde minus, men ony kotangens şeklinde ýazjak bolsam, onda e, öňüne minus goýmaly bolýar. Ondan soňky-da iki ýüz ýetmiş şo bir düzgün. Üýtgeýşi edil togsan ýaly. Bärde-de iki ýüz ýetmiş üç pi gatnaşyny ikimiz iki ýüz ýetmiş bolýar. Ine ýüz segsen bilen üç ýüz altmyşda nähili üýtgeýär? Sinus sinuslygyna galýar, kosinus kosinuslygyna galýar. Tangensam tangensligine galýar. Minus pluslygy birleşýän çäregine görä üýtgeýär. Ine görşüňiz ýaly şu ýerde sinusumyz sinus x bolup çykypdyr. Men esasy burçlary ýazman çykarýan ýaýyň daşyna. E, indi iň soňky setirde-de nol bar diýip göz öňüne getirip bilersiňiz. Sinus nol aýyrmak x, ýagny ýüz segsen bilen nol. Onda e, Sinus minus x diýmek, şu noldan aşak gaýt diýmek. Bärde-de otrisatel bolany üçin sinus. Kosinus minus x diýýänim plus kosinus x bolýar, sebäbi burçum şu ýerde bolanda meň kosinusym položitel. Tangens minus x-im, ýagny şu bölekdäki tangensim meň minus bolany üçin minus tangens diýip çykarýan. Indi şulara degişli şu ýerden mysala seredeli. Şeýle ýazsak. Kosinus 90. 90 ulanylypdyr. Diýmek, kosinusym meň sinusa öwrülmeli. Kosinusym sinusa öwrülende X goşmak diýenimde men näme etýädim? Minus sinus diýip ýazýadym. Onda minus sinus X goşmak. Ikinji gez ikinji bölekde iki ýüz ýetmiş ulanylypdyr. Iki ýüz ýetmiş ulanypdyr diýmek, ýene-de sinusym men kosinusa öwrülmeli. Kosinusa öwrülende iki ýüz ýetmişden şu bölekdäki meniň kosinus baham minus. Onda Näme ýazmaly bolýan? Sinus x-iň, sinus şu ýerdäki x-im, sinusym kosinusa öwrüp, kosinus ýaýyň içinde minus bolýar diýipdik o bölek, minus kosinus x. Goşmak. Indi bärde 180 ulanylan. 180 Ýüz segsen ulanamyzda biz näme diýdik? Sinus üýtgeme. Sinus sinuslygyna galýar. Ýöne položitil matrisatilmidigini bilmeli. Ýüz segsenden x aýran ýagdaýymyzda şu bölekde sinusym položitil. Onda göni men sinus x diýip ýazyp bilýän. Gatnaşym aşaky bölek kosinus minus x. Bu näme diýdik? Noldan aşak gaýdan ýagdaýymyzda kosinusyň bahasy položitil. Onda göni men kosinus x diýip bilýän. Üç ýüz altmyş bilen nol şu bir zat. Onda Kosinsiň bahasy şu bölekde položitel bolan üçin men göni kosinsi x-iň özüni ýazyp bilýän. Goşmak. Indi bärde sinus ulanylan. Sinus 90. Sinus sinus 90-y gören ýagdaýymda men göni kosinsa öwürmeli bolýan. Kosinus şu ýerden seredeli. 90 sinusda 90 goşma x bolanda kosinus x-e deň boljak üçin Göni men özüm ýazýan. Indi bärde gysgalýanlary gysgaldýan. Şuň bilen şu gysgalýar. Bärdäki bölegimiz bilen bu gysgalsa minus kosinus x gatnaşan kosinus x-den deňdir minus 1 bolýar.